And so it seems only apt that we begin our journey on the yellow brick road with an introduction outlining the very whakaaro by L. Frank Baum. Ka areare mai ngā taringa, ka hāneanea hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kiri Matarau Mīharo o Oz, nā L. Frank Baum. He kupu whakataki. Kua whai ngā pūrākau, ngā kōrero tara, me ngā pakiwaitara i te rangatahitanga mai rā anō, tā te mea he pūmanawa, he kōingo hoki tō ia nohinohi ki ngā kōrero mīharo, ki ngā kōrero ka tuarehe, ki ngā kōrero autaia hoki. Kāore he painga ake i ngā patupaiarehe a Grimm me Anderson mō te whakahari i ngā ngākau o ngāi maromahue me ngā hua o ngāi tāngata. Heoti anō, kua taea te kī he hītori kē ngā paki patupae rehe o mua i pūnaunau ai a hinengaro o tini reanga ā mohoa nei. Tā te mea kua tae ki te wā kia ara ake ētahi kōrero paki māharo hou, te whakakorengia ai ngā arotoka mō te ariā, te tauwhena me te patupaearehe. Waihoki, ngā aituā i koropupū ai ngā toto i pohewatia ai e ngā kaitito kia tohu atu ki tētahi ngako. E tae rā anō ana te mātauranga hou ki te matatika. Nā reira e rapu nei te tamaiti hou i te whakangahautanga anake i āna kōrero māharo, ka mutu, e rarawe noa nei hoki te whakatahangia o te anuanutanga. Ina ko au ki tēnei whakaaro i te titonga i te pakiwaitara nei, i te kiri matarau mīharo o Oz. Arā, kia ngahau ake ki te rangatahi o nāianei. Te mate nui nei ia, kia kīia he paki patupaiarehe hou, te mau tonu ai ki ngā māharotanga me te koanga, te wetekina ai hoki, te auhi me ngā moepapa. L. Frank Baum, Chicago, Āperira 1900. Upoko tuatahi, te āwhiowhio. I te kōpū o ngā pākihi whakatekateka o Kānahi, noho ai a Tora Tī rātou ko Matua Henare, he kaipāmu, ko Whaea Emma, he wahine nā te kaipāmu. He iti tō rātou whare, tā te mea i tini maero te tawhiti, i matea ai te kawenga ā-wākena i ngā rākau i mahia mai ai te whare. E whā ngā pakitara, he papa, he tuanui hoki i tū ai te rūma kotahi, ā, i tēnei rūma kitea ai tētahi tō waikura, tētahi kāpata mō ngā rīhi, tētahi tēpu, e toru, e whā rānei ngā tūru me ngā moenga. He moenga nui tō matua Henare rāua ko Whaea Emma i tētahi kokonga, ā, he moenga iti tō Tora Tī i tētahi kokonga anō. Kāhore he papa o runga, kāhore hoki he pūwhenua, hāunga tētahi rua iti i keria i te papa e kīia nei he pūwhenua āwhā. te noho ai te whānau, me ka tau mai tētahi āwhiowhio e taea nei te poroanga whare katoa kei mua i tōna aroaro. Rā tētahi tatau tārore i waenganui i te papa tomo atu ai ki tēnei, ā, he arawhata e heke iho ai ki te rua iti, pōuri anō hoki. I tā Toratī tū i te kūwaha, tiro haere ai, kāhore he mea hei ki te māna hāunga ngā pātītī e karapoti nei. E kore e whakatarangia e tētahi rākau, e tētahi whare rānei, te whenua papatahi nei i toro rā anō ki te taha rangi ahakoa te ahunga. Nā te rā i pakapaka ai te whenua parau kia kiwikiwi tōna hanga paru me ngā matata pakupaku i tōna mata. Kāhore hoki te karāhe i kākāriki He kaha nō te rā i wera ai ngā pito o te karaehe kia pērā tōna kiwikiwi i te toenga o te taiao. He wā tōna i peitahia te whare, engari i kōpūpū te peita e te rā, i horoia hoki e te ua. Nā whai anō, kua waimeha, kua kiwikiwi hoki pēnei te katoa o ngā mea anō. Nō whai a Emma i noho i reira, he wahine rangatahi, purotu anō hoki ia. Nā te rā me te hau i rerekē ai hoki ia. Kua whānakohia te pīataata i ōna karu, kua whakakapia ki tētahi kiwikiwi nguengue, kua tangohia hoki te kura i ōna pāpāringa me ōna ngutu, ngāwai, kua kiwikiwi hoki. Kua whīroki, kua pāhehaheha hoki ia, ka mutu, kāore ia mō te menemene. I te haerenga tuatahi a Tora Tī, te pani, ki a ia, i ohorere a Whaea Emma i te katakata a te tamaiti. Nāwai, ka hāparangi ia, ka pēhia tōna uma ki tōna ringa i te rerenga o te reo tīoriori o Tora Tī ki ōna taringa. Me te aha, ka tiro ia ki te kōtiro iti, raruraru ana i te māharotanga he take rānei e katakata ai ia, Kāore a Matua Henare e katakata. I kaha tāna mahi mai te ata ki te pō, ā, kāore i mōhio ki te harikoatanga. I kiwikiwi hoki ia nō ōna pāhau roa ki ōna pūtu karukaru me te aha anō, he taikaha, he pōuriuri hoki tōna āhua, me uaua hoki ia ka kōrero. Ko tautau kē i katakata ai a Toratii. i oraiti ai hoki ia i te kiwikiwitanga i pāngia tōna ao. Kāore a Tautau i kiwikiwi, he kurī pango iti anō hoki ia, ko ōna huruhuru i roa, i hiraka hoki, i tau hoki te pīataata o ōna karu pango i ngā taha e rua o tōna ihu pukuhohe, paku hoki nei. Tākaro ai a Tautau rā te rangi katoa, ā, ko tōna tī hoki i tākaro, i aroha hoki ki a ia. Heoti i te rangi tonu nei, kāore rāua i te tākaro. Ka noho a Matua Henare ki te mahau, ka āwangawanga tāna tiro atu ki te rangi kua kiwikiwi kē atu i tōna āhua Māori. Ka tū a Tora Tī ki te kūaha, ko Tautau kei ōna ringa. Ka tiro hoki ki te rangi. Ko Whaea Emma e horoi ana i ngā rīhi. Mai i te raki rāua rongoa i te auē panguru o te hau, ā, e oti i a Matua Henare rāua ko Poratī te kite i te tūpou haere o te karaehe roa i te kainamutanga o te āwhā. Ināianei, he whiowhio tioro i hou mai i te hau takiwā o te tonga, ā, i tā rāua huri i ō rāua kanohi, ka kite i te pūngarungaru hoki o te karaehe i tērā pito. Mea rawa ake, ka tū a Matua Henare. He āwhiowhio te haramai nei, Emma! Tāna i karanga atu ki tāna wahine. Māku ngā kararehe e tiaki! Kātahi, ka oma ia ki ngā wharau, te noho ai ngā kau me ngā hōiho. Ka mutu i a Whaea Emma āna mahi, ka haere ai ki te kūwaha. I te tirohanga kotahitanga anake, i mōhio ia ki te mōreareatanga e whakatata mai ana. Kia tere to rati! Tāna hāparangi. E oma ki te pūwhenua! Ka peka atu a Tautau i ngā ringaringa o to rati, ka huna ai ki raro i te moenga, ā, ka ngana te kōtiro ki te tiki i a ia. I te kino o te mataku o Whaea Emma ka whiua te tatau tārore i te papa kia tuwhera, kātahi ka heke iho i te arawhata ki te rua iti, pōuriuri hoki. ka maua tautau i a Toratī, ā, ka whāia atu tōna whaea kēkē. Ka haurua ana te whakawhitinga i te rūma, ā, ka rongo i te tawetawē o te hau, nāwai, ka kino te rūrūngia o te whare, ka rapahuki ia ki te papa. Mea rawa ake, ka pā mai te whanokētanga. Ka rua, ka toru pea ngā hurihuringa o te whare, ka āta rewa ake i te hau takiwā, āno he pūangi hauera hei tā Toratī. Ka tūtaki ngā hau o te raki ki ērā o te tonga i te wāhi i tū ai te whare, ā, koia tērā ko te pito pū o te āwhiowhio. I tōna tikanga, kua tau te āhua o te hau i waenga pū i te āwhiowhio, engari nā te pēhanga nui o te hau i ōna taha katoa, ka teitei haere te rewanga ake o te whare kia tau rā anō ai ia ki te karamatamata o te āwhiowhio, ki reira noho tonu ai, kawea ai hoki e hia maero atu, engia he huruhuru manu noa iho tāu e kawe nei. I pō kē. Me te aha anō, i pūkeri te hau e taiāwhio ana i a ia, engari, i tau te āhua o te rerenga o tō rā tī. oti ana ngā huringa tuatahitanga me tētahi anō i te poro huringa kino o te whare, ka rongo kē ia i te āta pīoioi, ānō he pēpi i te kōhanga. Ka rī pai ki a Tautau, ka oma haere ia i te rūma, ki konei, ki konā, me te hoihoi o te auau, engari, ka ngū te noho a Tora Tī i te papa, tāria ana te anamata. I paku tata rawa a Tautau ki te tatau tārore, ka taka iho ai, ā, ka pōhēhē te kōtiro iti kua ngaro ia i a ia. Heoti kāore i roa ka kite ia i tētahi o ōna taringa e puta mai ana i te puaretanga. He kino nō te pēhanga o te hau, kua rewa tonu ia, ā, e kore e taea te taka. Ka nonoke atu ia ki te puaretanga, ka mau a Tautau ki tōna taringa. ka tōia anō ia ki te rūma. Meāke, ka tūtakina te tatau tārore kei pāngia anō tētahi hauata. Hāora atu, hāora mai, ka pau haere te wā, ā, ka āta māia ake a Toratī. Engari ka mokemoke ia. Ka mutu, i pērā hoki te pūkeri o te hau, ka tata turi ia. Ka toko ake te māharotanga ka ngotangota ia i te takanga anō o te whare. Engari, i te paunga o ngā hāora me te korenga o te pānga kino, ka mutu tōna āwangawanga, ka whakatau kia mārie tāna tatari ki te anamata. Ka mea, ā, ka ngōki atu ia i te papa pīoioi ki tōna moenga, ka takoto atu ai, ā, ka pēnā hoki a Tautau,